Ezîz qimcivîn Almanya. Di derbarê Kobanê de ev bajarê ku bû keleh û bû simboleke kurdî, simbola berxwedanê û yekitiya kurdan. Dikarim hestekî xwe bînim ziman, berî her tiştî ez wan pakrewanan, wan şehîdên kurdan bi bîr tînim. Xwedê wan bi dilovaniya xwe şad bike. Û serê me ji ber wan bilind e. Wan xizmetek Rajeyek ji miletê xwe re yek mezin gelekî kirin. Bi hêvî me got em destê xwe ji Kobanê bernedin û em destê xwe ji hevdu bernedin, yekîtiya me ew serketina gelê me yî. Me dît gava ku pêşmerge çû bi hewara birayên xwe yê PKK'ê ve ji Dihokê, Tabzaxo, da sînor derbas kirin li Kurdistana Bakur û heta gihan Kobanê. Ew pêşwaziya mezin ku miletê me ji wan re kir di nerîna min de ew çaktirîn, baştirîn name bû ji dijminan re ku miletê Kurd zindî ye û tu kes ewî naxîne. Miletê Kurd îro roj bûy simbolek li cîhanê. Gerek em vê ji dest xwe bernedin. Çawa bûyî simbol? Bûyî simbola berxwedanê, bûyî nimûnak ku li dijî teroristiyê, ku li dijî xêrnexwazayê berê miletê me bê pişt bû. Em îro dibizanin ku miletê me pişta wî heye û me dît êrîşa teroristên DAIŞ'ê li ser Kurdistanê, Iraqê gava çêbû bi dehan dewletên Cîhanê piştgiriya miletê kurd kirin û gotin nabe ku kurd bi tena xwe bimînin. Di nerîna min de ev serkeftina diplomasîya kurdî ye, di nerîna min de ev serkeftina berxwedana miletê kurd e, miletê kurd li ber xwe da û giha encamê û encam jî ku berê me digot ji çiya peyve kesek dostê kurda tine îro em dibêjin cîhanek li pişta me ye. Bi hêvî me em destê xwe bidin hevdû da kes nikaribe pişta me bide erdê. Eger em destê xwe bidin hevdû bê guman Wê miletê me bi ser keve. Serketina miletê me di Rojhilata Navîn de li ser DAIŞ'ê û li ser çeteyan ew ya gavek me giring e û mezin e bi aliyê azadiya Kurdistanê. Kurdistan li ber rizgarkirinê ye. Eger parçak ji Kurdistanê rizgar dibe, serketina her sî parçeyê din dibe. Kurdistan bi van sînorê ku hatine di navbera me dayîn, bi vê çûna Pêşmerga bi aliyê birayê xwe yên şervanên YPK'ê Ku li Kobanê bêtir ji çil rojî di bin dorpêçkirinekê de ne, ew ê sînor şikandin. Miletê Kurd êdî di cîhanê de, di kolanên Ewropa û Amerîka de bi xwepêşindanan derdikevin û bi serfirazî xelk li wan dinarin bi wê rûmetê, bi wê buhayê û siberoj Roja piştgiriya Kobanê ya cîhanî ye. Bi hêvî me ku miletê Kurd hêj destê xwe bide hevdû û bes e ev parçebûn. Li hevalên hêja ez ê çend gotina di derbarê Kobanê de û Rojavayê Kurdistanê ji we re bibêjim. Ji girê koçeran heta bi girê spî Dar û ber jî kurd in. Ji girê koçeran heta bi girê spî dar û ber jî kurd in. Seîd Axayê Diqorî, Newafê Hesenê Milî, Naîfê Paşê, Hoza Kîkan, eşîrên kurdan, hem şerê kurd û cibûriyan li navçeya navîn Hisko û Xelifden ew beranê serbimast, jimêrxasên Kobaniyan Heta bi şêr û pilingên Efrînê kê xwe li ber hêza me girt? Ey evîndarên Rojava, ey qehremanên kozik û çeperan, roj ji xwîna pakrewanên me simbil dide. Welatê Nesrîna Mihemedşêxo, hey evîn, ey hûnandina xalîçeya azadiyê, kî dibêje em têk diçin, kî dibêje em têk diçin, ey

Xaka pîroz xaka me ye. Rîgemarno Xaka pîroz xaka me ye, çete bê yefşin û bê derfetin, terorîst bê bê derfetin, xortên me, keçên me, zarokên me azadîxwaz in, bê dudulî li cengê me bê jimar azadîxwaz in, azadîxwaz in, azadîxwaz in. Zor spas bo we.